Fy enw fi Lisa Ann, a dwi'n dod o Pen-y-groes yn Gogledd Cymru. A dwi'n astudio uh, Graphic Design a Illustration yn John Moores University. Y prosiect dwi'n gweithio ar y funud ydy uh, The North Wales Quarries. Lluniau ydy o gyd, fatha photography, kind of documentary sort of thing. Ond mae lluniau gyd yn dod o archive o Cynarfon. Hen lluniau o'r quarry men a'r quarry a'r landscape a yym so ma' gyd yn hawlia' yn du a gwyn. Ochr arall i'r pedran yy mae'r contrast o yr free party scene yn yn Cymru yn y nineties er mwyn creu dau gwahanol stael o be' be' odd pobol yn iwsio i'r landscape a at the end of the day it's t'o' ma' o gyd yn fatha yr un lle yy ma'n sbio nôl aro fo a neud y gwaith ŵan ma'n rili neis yy gorffan university a rwbath fatha dwi do- lle dwi'n dod o. Nes i symud i Berlin am dipyn yym o'n i'n in between blwyddyn cynta a blwyddyn ail o uni. O'n i'm yn gwbod dim by' llawer amdan Berlin rili mond o' 'na y wal 'di bod i fyny. Ac o' chdi gallu t'o' teimlo bod o 'di mynd trw lot o betha. Ma' 'na lot o graffiti 'na ac o' 'na lot o artists yn symud yna achos o rent rhad. Ac o'r art work n'w gyd yn rili wierd ac yn gallu fod yn rwbath o' nw'n gwerthu fo t'o' and just call it art ag o'n o'n nw'n amazing a nath o roid lot o confidence i fi ca'l dechra neud petha fy'n hun. Ar ol Berlin nes dod yn nôl Nes i jyst dechra neud sketchbooks a gweithio a jyst kind of jyst neud doodles a rwbath, patryma. Hynna be' nes i neud am t'o' dim bob dydd ond jyst any anywhere any time rili. So nes i dechra creu monsters 'ma. Ma' n'w mor ffyni neud a ti'n ti ca'l you urge o jyst go for it a t'o' ti'n ga'l o gyd allan a ma' fatha diary rili. Yndi, jyst visual diary rili. Yndi, ma- ma' nhw'n perthyn i fi lot, dwi'n gweld yn hyn yn lot ynnyn nhw. O'n i'm yn sbio ar dim artist o gwbl pan o'n i'n dechra neud yr characters 'ma a'r monsters achos o'n i'm isio lot o impact gin neb arall ac o'n i'n meddwl ar y ar yr ar yr amser hefyd bo' Dwi'm yn meddwl sy'n neb arall yn neud hyn ar y funud. O'n i'n meddwl reit, dwi isio ad- dechra adal lliwia a petha yn fy ngcharacters achos o'n nhw'n gyd yn black and white rili. Nes i dod draws yym John Bergerman a ma' John Bergerman yn neud rili abstract bold colours efo you swiggly one liners monsters ag o'n i 'tha hynna dwi'n neud ag So, ac oedd e mor neis gweld rwy'n yn ash wneud o a rhaid o allan, so nath hynna rhaid lot o confidence, wel os dio'n wneud o, dwi'n gallu wneud o hefyd. Yym mae monsters wedi bod allan, yym ma' nhw wedi bod ar frosto yym yn bocs yn Caernarfon yn gogledd Cymru a Yym, oedd o ddim yn solo, oedd o'n yn part o y crew Happy Medium, a Happy Medium ydi grŵp o graphic artist yn Gogledd Cymru, a 'da ni'n dechrau ecspandio dipyn bach 'wan, so. Dwi am mynd yn ôl i Berlin ym mis Mehefin, a dwi'n gobeithio ga i ganolbwyntio fwy ar fy monsters fi, a dwi'n teimlo fan'na ma'r lle gorau i nhw fod hefyd, so. Ia dwi'n gof- wel y plan ydi yn dwi am ella neu' mwy o sticers neu exhibition a sticio bob dim dros Belen i gyd a ia so rhaid i pobol dod drosto fi Belen i weld n'w.